Asiwo me le ɖasi, ei, o nuɖusi, awɔ kalɛ, o nusea, akaka futɔ o ɖa. Papa mieda kpɔnɔ miekafu, nyemɔ miedo ɖe dzi eye miesubɔ ɖe wo ŋuti kɔkɔe ɖe wo ŋusẽ. Wole wɔ ame nuveve gbogbo katã ta. Edakpenɔ le yi vevie me elabena dɔwunyetɔe nenye na mi. Nye dakpenɔ ɖoɖo gã yiwo katã nèhe va miaƒe agbe dzi. Medakpenɔ tɔxɛ elabe ewɔ ŋkeke sia wòdze dzi na mi nyuie. Ewɔ ŋkeke sia be miekpɔ nu geɖe le eme. Miezɔ mɔwo miegbɔ. Mieyi teƒe dzidziwo miegbɔ. Ekplɔ mi míaƒe dɔwɔƒewo. Ena míekpɔ ablɔɖe vavã egbea. Papa ya ta mi da kpɔnɔ tɔxɛ le viwo Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wò dɔmenyo lo eye wò amenuveve li tegbee. Wò ŋuti kɔkɔe gbabla mi eya ta mi be akpe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me eye mi le gbe dom ɖa le. Mi da kpɔnɔ Mawu le eyi vevi ya me eye ke zã la do. Ye wòzu be anyimlɔɣi ɖo na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Medzi míagatsɔ nya ya ke yi ke ŋuti míeƒo ƒo tso le ŋdi me. Nya yi dzi le eƒe nuwuwu la me. Haleluya! Haleluya! Wobe le zãtsiƒe me, le zã ma me, enya kae dzɔ? Wobe Mose kɔ eƒe atsi kplɔ eye wòda ɖe aʋaƒua dzia? Ee, woyɔna nane be aya. Woyɔna nane be ayaƒoƒo eye ayaƒoƒo ma mekpɔ ge o gake eƒe nuwɔnawo ko kpɔ ge na la anya be aya aɖe le ƒoƒom. Ale ko wòlɔ ge, ale ko le nuwo mu ge, ale ko wòana nuwo adzɔa hafi nànya be aya aɖe va yina. Ake ne le ƒoƒom yi ko nànya, ne mele ƒoƒom oa, Manya be aya va yina o. Ake ne Mawu be yeagblẽ nu, Mawu be yeatsrɔ̃ futɔ, Mawu be yeakaka futɔ aɖe, Mawu be yeagblẽ ame ɖe ƒe nɔƒe, Mawu be yeagblẽ yowometsila ƒe nɔƒea, ele be nezã ɣedzeƒeʋaya. Haleluya! Wobe Mose da yiƒe atikplɔa ɖe aʋaƒua dzia, wobe enumake ɣedzeƒe ƒe aya. Efo wobe nunya lɔ tso ɣedzeƒe. Ɣedzeƒe ƒe ayawo fo eye ɣedzeƒe ƒe aya ma ƒe fofoa eye nyama enyama aʋafoa. Aya ma yi ke fo tso ɣedzeƒea enyama aʋafoa eye aʋafoa ma ɖe eve enyama wogblẽ ma. Ɣedzeƒe ƒe aya eya ye fo. ye aʋaƒua ma ɖe eve, atsaƒu gã ma ma ɖe eve, ɣedzeƒe ƒe aya ma ke gaƒo, le esime ke wodo ɖe gota vɔ, eye Mose gatsɔ atikplɔ da ɖe nua dzi. Ɣedzeƒe ƒe aya, efia be nusẽ aɖe le ɣedzeƒe ƒe aya si. Eye le ɣedzeƒe ƒe aya mea, ɣedzeƒe ƒe aya egblẽna nu. Nenye be etutu ɣedzeƒe ƒe aya ɖe wo ketɔ ƒe agbe me ɖe ame ɖe ƒe agbe me, ɖe ŋutasẽla ɖe ƒe agbe me, ɖe ame ɖe ƒe agbe me, egblẽ na nu. Ta Isaiah, nu yi ke Mose ɖe kɔ fia mi be edɔ yi ke Mawu dɔe yi wɔea, nye kpli wò hã mi wɔ ge zã ya ma. Hallelujah. Mebe ele ɣedzeƒe ƒe aya yɔ ge, eye le xɔse me, abe leke Mose hã wɔe nea, wò hã atikplɔ ye nye woƒe abɔa atikplɔ ye nye woƒe abɔ wò hã le dage ɖi agblɔ be ɣedzeƒe ƒe aya ne fo ɣedzeƒe ƒe aya ne fo ɖe eƒe ketɔ ƒe agbe me ɖe eƒe futɔ ƒe agbe me ɖe dɔléle yi ke le edzi ɖe vevesese ma yi ke me le ɖe nu yi ke le dzɔm ɖe edzi le eƒe atuƒe ɣedzeƒe ƒe aya ne fo nu yi le dzɔdzɔm le eƒe asigba me nu yi le dzɔdzɔm le stɔ me eye mele eme sem oa? Ame yiwo le stɔwa me, ame yiwo le wò aƒe me, ame yiwo le xɔwò me, ame yiwo le wò nudzraƒe, ame yiwo le woƒe dɔ me, ame yiwo nɔna anyi ɖe dziwò, ame yiwo xɔ anyi nɔ eye wosana gbedo wole teƒe hamehame o. Fi sia fi ko de ha ɖo, fi sia fi ko be ɖoa, wò hã layɔ ɣedzeƒe ƒe aya aƒu ɖe wo dzi. Ele ɣedzeƒe ƒe aya yɔ ge aƒo ɖe ɖokuiwò dzi. Haleluya. Ele yɔ ge ade wò ŋutɔ wò agbe me be ne ƒo le eƒe agbe me. Ɣedzeƒe ƒe aya ne ƒo le eƒe agbe me eye wòaɖe gbe kplekple manyo manyo ɖe sia ɖe ɖa le yi me. Nu yi nye Mawu masubɔ zã subɔa, nekɔe ɖa le yi me be yeate ŋu asubɔ Mawu. ne nye dɔlele le wagbe ma nagblẽ na edzeƒe ƒe ayama be ne fu le zãya me eye wòaɖe dɔlele ma ɖa ne nye wòavi fafa wa edzeƒe ƒe aya ne fu ne wòaɖe avi fafa ma ɖa ne nye nu malé malé edzeƒe ƒe aya ne fu bo hã nadze nu lele nu yiwo kɔ bla wɔ asia edzeƒe ƒe aya ne fu bena eka ne tso le asiwɔ Edze ƒaƒã ya ne fo be nu yokɔ de o alɔnua alɔnua ne fli enua ne fli le wo alɔnu. Edze ƒaƒã ya ne fo be gbegblẽ yiwo katã woda ɖi ya gbegblẽ katã ɖoɖoe na si lonu gamea su be nye kpli wa. Edze ƒaƒã ya na fo le miaƒe agbe ma. Anyigba yi ke miƒle be miatu aƒe ɖe dzi ye be nyatutu mo ye amewo va ɖi nu ɖe etoa me. Ɣedzeƒe ƒe aya ne fo hɔ be nu yiwo ɖi ɖe eto me hã enɔ na ho le toa me hã. Mebe nu yiwo da ɖe wò anyigba dzi, nu yiwo da ɖe aƒe me na wò, eye naneke mele nyonyom o. Fi ke woɖi wò ɖo, fi ke woɖi viwò ɖo, fi ke woɖi srɔ̃wò ɖo, fi ke woɖi ƒomea ɖo, be naneke manyo o. Ye wokɔ mi de do me, woɖi mi agbagbe. Amewo be yewowu mi, yewokpa ɖaka na mi. yewo ɖe yɔdo na mi ye yewo kɔ mi kɔ da ɖaka me de yɔdo me oyo edzeƒe ƒe aya le ƒoƒo ge le saya me eye wòle wò ɖe ge le doma me bo hã nazɔ ablɔ ɖevi ele gbe do ge ɖa agblɔ na mawu be nu yiwo katã nye nu gbegblẽ le eƒe agbe me edzeƒe ƒe aya ne fo eye wòaɖe ɖa aya mae fo yewo ɖe ekpe ma yi kɔkɔ tu yesu ƒe yɔdoa nua ayamae ƒoe ɖoɖi si ha la loba kata saka ne kplo mi ayɔ ayama le sɔyama eya ta nya ɖe dzɔdzɔ ge le wɔaƒe ma wo xɔ le vuvu ge agua nua ha le vuvu ge fondation yoko li yi ke menye fondation nyui o gɔmeɖokpe yi ke woli le aƒe yi ke me ne le eye menye gɔmeɖokpe nyui o ne le fu kpem le aƒe ma me ɖe tsi mavomavo do kpuie mebe zã ya me gɔmeɖokpɔ le gegli ge gɔmeɖokpɔ gegli ge ale be nu yiwo katã woda ɖe to me wo katã woava dzi legba yiwo da ɖe mo dzia gɔmeɖokpewo katã le ŋeŋe ge elabe yehowa eya nye wo gɔmeɖokpe eya tɔ be yeatsɔ adzagba aɖo wo agu nu anyi yɛatsɔ kpe ŋɔŋɔewo aɖo gɔme anyi yesu kristo nye kpe ŋɔŋɔewo yesu kristo nye wo dzogodzikpewo yesu kristo nye agakpe sesẽ la na wo eya ta le zɔ ya me míado gbe ɖa tɔxɛ nye kple míage ɖe gbedodoɖa me agblɔ na aƒetɔ be ɣedzeƒe ƒe aya neƒo le nye kple ƒe agbe me

kɔ woƒe nɔƒe mebe tsitretsitsi ƒe aya yi ke nye ɣedzeƒe ƒe aya neƒo le aƒea me fefe lae mebe aya ma neƒo le aƒea me wòaɖe adzowo ƒe asaɖa me le teƒe ma wòaɖe ŋɔliwo ƒe asaɖa me le teƒe ma wòaɖe mamlɛwo ɖa le anyigba ma dzi mebe aya sesẽ ma neƒo le wòaƒe me aya sesẽ ma neƒo le wòagbe ma eya sesẽ ma neƒo wòaɖe dɔlélo katã ɖa. Mebe hoowɔwɔ nedze gɔme la, hunyahunya nedze gɔme la. O, mebe hoowɔwɔ nedze gɔme, hunyahunya nedze gɔme le wò aƒe me. Makoto la katakaya, zoba katalu katakaya kate.

tɔwo ƒe ne ƒo le wasi me ne ƒo le wakplewo dzi zoli babaya ne ƒo le srɔ̃ ƒe agbe me ne ƒo le ŋutɔ ƒe agbe me ne ƒo le viwo ƒe agbe me eye mozali kata le dzilawo ƒe agbe me le ƒomea me meba ya sese ma ne ƒo edowo ne ƒo yɔdowo ne ʋu libro kabo dele rola kaya aya sesɔ ya edze fafa ya ne ƒo le gbedoxɔ ɖe sia ɖe me ne ƒo le gbedoxɔ ɖe sia ɖe me ame vɔ̃ɖiwo ne te ɖa ne ƒo le kɔwo dzi ekɔ ɖe sia ɖe ke dzi dɔnɔ le aya ma ne ƒo edze fafa ya ne ƒo Ɣeyiɣia me le presidentialwo mebe fike dukplɔlawo nɔna aya sesẽ ne ƒo le anyigba mawo dzi wòaɖe gbegblẽ ɖe sia ɖe ɖa wòaɖe vodzuwo ɖa wòaɖe matrewo ɖa wòaɖe gbegblẽwo ɖa wòaɖe trɔwo ɖa wòaɖe fiƒodewo ɖa wòaɖe madzedziwo ɖa nu sia nu yi ke wotre ne ƒo wo ɖa nu sia nu yi ke wotre

Enu ya ne le ve nye ma le fafa ge lo, agba ya ne le kpe nye ma le ɖiɖi ge, dɔ ya ne le le nye ma le vɔvɔ ge lo. Yesu awɔ nu yeye la gbe nye ma. Enu ya ne le ve nye ma le fafa ge la, agba ya ne le kpe nye ma le ɖiɖi ge. Dɔya ne le le nye ma le vɔvɔ gelo. Yesu awɔ nu yeye la gbe nye ma. Yesu awɔ nu yeye la gbe nye ma lo. Yesu awɔ nu yeye la gbe nye ma. Yesu awɔ nu yeye la gbe nye ma ye. Yesu awɔ nu yeye la gbe nye ma. Yata nye ma tsitsiwo awɛ ye. Awɛ.

Akpelo edzi ne dze me nɔ le aƒetɔ la me. Mawu na do ŋusẽ le sãe me. Ewɔe na wò fɔ. Ewɔe na wò. Mebe ewɔe na wò. Mebe ewɔe na wò la. Ezu dziɖula. Ezu dziɖula. Ezu dziɖula le nuwo katã. Mm, Yesu Kristoe wɔ mezu dziɖula. Nye ya mezu dzi. Mezu dziɖula. A Yesu Kristoe wɔ mm, mezu dziɖula. Mezu nukpɔkpɔ na amewo. Nye nu wɔ nuku na amewo katã. Nye Mawue wɔ kesinɔtɔ.

Agbagba madze eme be nye ya mezu dzi. Mezu dziɖula, Yesu Kristoe wɔ mezu dziɖula. Eze me nenyo na wò. Namlɔ anyi wò dzi nadze eme. Namlɔ anyi akpɔ akɔfafa. Nàmlɔ anyi akpɔ ŋutifafa. Esia nye tɔwò gome, elabe Mawu va le eƒe ŋusẽ kple eƒe ŋutikɔkɔe me. Mawu va le eƒe alilikpododo me. Mawu va le eƒe dzidzɔkpɔkpɔ me. Ɖela Yesu va kple eƒe ŋutifafa. Eva kple yayra. Gbɔgbɔ kɔkɔe va kple eƒe amenuveve geɖewo. Zã me nenyo na wò. Dzi nedze me na wò le Aƒetɔ la me. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Zã fafa, zã bɔkɔ na wò. Amen.